Dɔmenyowɔwɔ ƒe viɖe yi ke nufiala Zogli Christian ŋlɔ. Mama ʋuɖo gaɖe modzaka na ɖeviwo gbe ɖeka fiẽ. Ŋutinya si wògblɔ la yi ale, Nyɔnu dzetugbe aɖe nɔ Asantiawo ƒe toxɔdu si woyɔna be Kumasi la me. Eŋkɔe nye Senam. Koklovi sia tsia zu koklotsu la ɖevimee wokpɔnɛ lena. Esi wònɔ gɔmedzesuku la, elé fɔ ɖe nu siwo katã wofiae la ŋu hesrɔ̃ wo. Nuɖaɖa le gaŋguiwo me la doa dzidzɔ nɛ. Esi wòtsi la, eɖo nuɖuɖudzraƒe le Kumasitɔwo ƒe ŋudzeƒe gã la. Asi siwo nɔ esi fũ elabena eƒe nuɖuɖu lé na ɖe ŋutɔ. Ame siwo menye ʋawo o la da ŋkɔ ɖe edzi be Daavi. Aɖiba vivi ati mevɔna le ete o, eye ati damawo tee hiã wo nɔna. Ɖe ale si eƒe nuɖuɖu vivi na amewo ta la, ɣesiaɣi kloe ko la, Ame aɖe le edzi be yeaƒle nu godoo. Dɔwɔɖui sia wɔe be medidi kura hafi wòzu hotsuitɔ o. Le esime ne wòyɔ nu eyae wògbana ɖe ge me la, exɔ dɔwɔviwo fũu ale wòxena fe na wo ɖe woƒe dɔwɔwɔwo ta. Eƒe dɔwɔƒe la keke ɖe edzi wu tsã. Le du sia me la, ɖekakpui aɖe si ŋkɔe nye Kwabena la hã nɔe. Enye Asantivi dzidzi akuakua. Mekpɔ mɔ hetsa du tututu o. Dɔ aɖeke hã menya wɔna nɛ o. eléna tsi gbe ɖeka zi ene. Lina eƒe awu dzɔna mamama eye wògafena eƒe ɖa me kpla. Kwabena nye ame si English yevuawo ɖe ŋkɔ na la be Casanova, si gɔmee nye Nyɔnunyawɔla Gã. Togbɔ be dɔ aɖeke menya wɔna nɛ o hã la, meku via le nyɔnunyawɔwɔ ya me kura o. Ehea dodo le ewɔwɔ me ŋutɔ. Edena hanoƒe vovovoawo ale wònye first class vi, ame si nye gbãléla le ahanono me. Ɖekakpui sia nye Senam ƒe asi siwo dometɔ ɖeka. Gbe sia gbe si wòvaa nu ƒle ge la, eƒlenɛ abe dua dzadzi wòbe yeakpɔ kpli ene. Lã vovovoawoe abe koklolã, gbɔ̃lã, nyilã, ahalã kple bubuawo yina nugbe godoo. Davi kpɔ ŋudzedze geɖe le eƒe nuƒeƒle ŋu ale mexɔ ɣeyiɣi boo hafi wo ame evea la wozu xɔlɔ̃ veviwo o. Le fia ɖe gbeŋdɔ aɖe, si daa vi se nam nɔ gbɔɖeme xɔm la, eƒe dɔwɔlawo dometɔ ɖeka va gblɔ nɛ be aƒetɔ vi aɖe nɔ edim. Ebia tso dɔwɔla sia si be ne wòakplɔ aƒetɔ vi la va ye gbɔe. Esi aƒetɔ vi la va nɔ anyi eye wòno tsi vɔ la, wodo gbe helɔ̃e be, David do wòe zɔ nɛ eye aƒetɔ vi la lɔ̃ be yoo. David gblɔ nɛ be, Zikpui li na wò. Aƒetɔ vi la lɔ̃ be yoo akpe na wò. David gagblɔ nɛ be, Tsie nye esi. Aƒetɔ vi la lɔ̃ be yoo akpe na wò. Ŋdɔ na wò. Davi lɔ̃ be ŋdɔ mɔdzitɔwo ɖe, Aƒetɔ vi la lɔ̃ be wodɔ. Davi gblɔ nɛ be tafla ati gbɔnye fa, eye Aƒetɔ vi la gblɔ be nye hã nyemele afɔ vɔ̃e aɖeke dzi o. Ŋkɔnyee nye lɔlɔ̃ wu. Metso Marteleho gbɔ. Menye atikpala eye nye dɔwɔƒe medidi boo tso tɔwò gbɔ kura o. Esi wòɖe eɖokui nu vɔ la, egblɔ kpe ɖe eŋu be yenɔ ekpɔm le adzɔge ʋĩi gake yemete ŋu te ɖe eŋu akpɔ abe egbe o. Nya sia na Davi tɔtɔ keŋkeŋkeŋ. Ebiae be, Ɖe yedze agɔ aɖe le edzia? Lɔlɔ̃ŋu gblɔ nɛ be medze agɔ aɖeke le ye dzi o. Eyi eƒe nya dzi be, Menye wòe dze agɔ le dzinye o, dzɔdzɔmee wɔ vodada. Metsa le blukɔ do vivitiwo me, di nye agbaƒuti ʋuu do kpoe, gake esi mekpɔ wò mlɔeba ko la, nye dzi dze eme abe tsi bublu ɖi ɖe eme la ene. Wòe nye neneŋgbaƒuti la, eya tae meva be mabia wò ne meɖe srɔ̃ o la, nànam mɔnukpɔkpɔ be míasrɔ̃ mía nɔewo. Davi gbɔ fũ abe agba alo xuxɛ gã aɖe kɔ le edzi ene, abe aɖaba ƒoƒo blaeve sɔŋ la, mete ŋu keŋ gblɔ nya aɖeke na lɔlɔ̃ wu o, elabe eƒe nu ku. Le esime nyawo katã wɔ nuku na Davi la, lɔlɔ̃wuya ƒe nu me tɔ dzo, ale fifia lɔliɔ̃ aɖe ƒo ɖe eŋu, ebui be ɖewomahi mele lɔlɔ̃ ge ɖe yeƒe nya la dzi na ye o. Ebu susu sia elabena ese ɖekakpui aɖe ŋkɔ le eŋu ko abe nanye ame si ŋkɔe wòse le enu. Nu si lɔlɔ̃ wu vɔ lae nye ale si wòsea hiãdzenyawo fũu le ko abe na ŋuti. Medidi hafi wòkpɔ ko abe na wògbɔna wo gbɔ o. Dzidzi ƒoe enumake ɖe ale si wòge ɖe wo gbɔ agomadomadoe la. Nɔnɔme sia fia eƒe susu zi ɖeka bena eya kple Davi woanya nye lɔlɔ̃tɔwo. Lɔlɔ̃ wu medina ŋukpe o, ale wògblɔ na Davi be ne nya la dzii kpo la, ekema yeana ɣeyiɣie ale be wòate ŋu abu eŋu na ye kpɔ. Nya sia do dzidzɔ na Davi ale eye ya hã lɔ̃ ɖe edzi nɛ. Ebia mɔ ale wòdo le xɔa me. Le eƒe xexeɖoɖo kple maɖomaɖo me la, dzi se vivi gase veve nɛ. Ese vivi be yete ŋu si le ŋukpe si alé ye la nu eye wògase veve be nyɔnu si ƒe nu nyo ye ŋu ale ye dzi hã lɔ̃e la ge ɖe Koab na nyɔnunyawɔlawo ƒe mɔ me. Eɖo asi ali, kpɔ yame dzuu eye wòɖe ho, ʋuʋu ta kpaɖakpaɖa abe ɖevie le atike gbem la ene eye wòdzo yi ɖe eƒe dɔwɔƒea kpoo. Koab na bia Daavi be, Kapitan wɔ se ɖe? si gɔmee nye Atikpala la be aleke? Azɔ, xɔlɔ̃ aɖeke mele Daavi si le Kumasi du bliboa me o. Eƒe nuɖazewo, nuɖatsiwo kple eƒe nuɖadɔwo koe nye eƒe zɔhɛ. Tonatɔ aɖeke mele esi si gbɔ wòayi aɖato nya siwo sesẽ alo te ɖe edzi la na be wòaxɔ aɖaŋu tso egbɔ teti o. Ɖe esia ta etsɔ kɔ abna abe eƒe tonatɔ. Egblɔa eƒe nya ɣaɣlawo nɛ, eɖo nya si eya kple lɔlɔ̃ wu gblɔ la ƒe dze nɛ. Eya hã ke to ɖi. Ese nya sia nya si yi dzi le wo ame eve la dome. Eƒe dzi la kpokpokpo abe knockout ye woda ene. Edo dɔmedzoe le eɖokui me gake edze agbagba heɖu eɖokui dzi. Medzɔ dzi nɛ be atikpala ma tsɔ lɔlɔ̃nya sia tɔgbi va tu Davi ŋkumee o. Eyi ŋugble me sẽe eye wòbia eɖokui be, Kapita ƒoɖi sia mebua ame oa? Egayi edzi be, Ɖe wòdi be yeagblẽ yeƒe ɖoɖoa alo menya be ɖe yewɔ ɖoɖo ɖe aƒenɔ sia ƒe ga gbogbo si wɔm wòle le Kumasi ŋuti oa? Edze be mayɔ nye gangaliawo ne woafia nunya sue aɖee. Kwabena! Kwabena! Kwa! David do ɣli sesĩe heyɔe ale wòdi vo enumake. David biae be, Nu ka ŋu bum wòle hafi do le eɖokui me nenema mahã? Eye wòɖo eŋu alakpatɔe be yeƒe lãme mele ye wɔm nyuie o. Ebia mɔ enumake, eye wòdzo le Davi gbɔ. Togbɔ be fiẽ meɖo o hã la, lɔlɔ̃ ŋu kpa le dɔme ɖe ale si dzi gbã nɛ la ta, ale wòdzo yi aƒeme. Esi wòɖo la, eglã eƒe akpasa tso kli ma si wòwɔ da ɖe fafɛ ƒe aɖe la hedze ŋe nɔ ɣe ƒe mo kpɔm duu. Le ɣeyiɣi sia tutu mee fiase si dzi woŋlɔ ɖe be Lé Ga Ɖe Asi si le eƒe xɔ godo la hã nɔ ʋuʋum ɖi. Fiasetɔ la nɔ ha aɖe ƒom kple eƒe nyasemɔƒoɖila. Hagbe la gagblẽ ŋu ɖe edzi boŋ. Emenyawo gbã dzi na lɔlɔ̃ wu wu tsã. Hadzila gblɔ le eƒe ha la me be, Awɔ we, dear mean to me. Mafiɔ ɖo o. Lɔlɔ̃wu ƒe blugbe ɖe wòle abe yevu koklo ƒe nukaƒe ene gake edze agbagba eye wòse ha la gɔme be, Vuvɔ le wɔyem tae mele nye lɔlɔ̃ susum ɖo. Aɖatsi lolo ɖe ŋku dzi nɛ abe siam lɔ̃m tsie ɖo be yeadza ene. Ekpɔ eɖokui dũu eye eɖokui nublanuiwɔe ale gbegbe. Eɖe fɔbubu na eɖokui Egblɔ be, Mali, mali ɖi wòtsi na. Ebe ye metso kaba o, eya ta nuwo le yiyim alea. Enɔ afi ma nɔ konyifahawo dzim le susu me tsɔ nɔ dzi fam na eɖokui abe ame ŋutɔ si le ya gbɔm na eƒe akplexɔdzula ene. Menya be zã do gɔ̃ hã o. Fiasetɔ lae te ɖe eŋu eye wòbiee ne nane nɔ ewɔm mahã. Lɔlɔ̃nu trɔ va eɖokui me azɔ mlɔeba hafi de dzesii be zã do. Mete ŋu ɖo nya aɖeke ŋu nɛ o. Etso kpla hetsɔ gbɔmemɔ lé be yeaɖadi nane aɖu. Esi wòyina la, eto eƒe mɔ xoxoa dzi. Mɔ la to suku aɖe ƒe kpo dzi eye wòdoa viviti ŋutɔ le zã me gake medoa vɔvɔ̃ dzi na matsevi sia o. Esi wòɖo kpoa dzi teti la, ekpɔ ame aɖewo le ati aɖe te. Ebui be ameawo ɖee wole ya fafɛ xɔm, gake ede dzesii be ame eve nɔ zi nom ale afi ma katã bla kple dzidzɔ ʋeʋẽ lilili. Ewɔ nɛ abe ɖee wòse gbevɔ̃ ƒe ʋeʋẽ madeamedzi la, evɔ gbevɔ̃nono, ahanono kple atamadodo ƒe nyawo medoa dzidzɔ nɛ kura o. Esia ta eɖe abla heto wo ŋu. Nu lae nye kem va yina, ame mae va dzea hiã aƒenɔ nye la. Kwabena, èka ɖe edzia? Ne medɔ Destroyer ɖe egbɔ fifia vɔ hafi nèva gblɔ be menye eyae o la, Baron, meka ɖe edzi. Nye kwabna mebe eya tututue. Esi lɔlɔ̃wu nɔ eme tsom la, dzeɖoɖo sia hã nɔ edzi yim le Kumasi dzogoe vɔ̃ɖi sesẽ, trouble, kple kwabna dome. Woame eve la ƒe gangaliawoe nɔ zia nom le sukuxɔ ɖeka xa. Lɔlɔ̃wu yi ablɔ gã dzi eye wòƒle ɖɔkunukɔ ɖeka kple kalami eye wòxɔ atadi sue aɖe ɖe eŋu. Le fiẽ ma ke me la, dzi nɔ David dzɔm ale gbegbe. Enɔ lɔlɔ̃hawo dim kple eƒe mo ŋɔŋɔeɖoɖo ma. Eƒe alɔŋɔŋɔe magadze gaglã ale eƒe tugbega wu gbɔgblɔ. Le fiẽ ma me, ne èkpɔ eƒe tugbedzedze la, ànya zi ɖeka be ʋevi akuakuae wònye vavã. Eƒe mo zrɔ̃ abe ahuhɔ̃e dzi, eye wòle dzo dam abe dziɖegbekaɖi ene. Ha ɖeka aɖe si wòdzi gadzi enuenu kple dzidzɔ lae nye eƒe domelɔlɔ̃ha aɖe si yi ale. Maɖi maɖi loo koŋde kokoŋde, ne etɔa meli o maɖi, ne enɔ hã meli o maɖi koŋde kokoŋde. Eɖoe be ne Koab nava ye gbɔ eveagbe la, yeaɖe kuku nɛ ne wòafia ye afi si lɔlɔ̃wu ƒe dɔwɔƒe la le, ale be yeadoe nuɖukplɔ̃ gã aɖe ne wòakpa na ye. Eyi eɖokui me sẽ eye wògblɔ be, Dadi menɔa kevi me wodɔa asi ɖe eŋu o. Edze be mate ɖe matsevia ŋu anya ame si ƒomevie wònye la gbã hafi nya si le asinye la maɖee ɖe go nɛ. Gake ɖe, nenye be meyi ɖe, madze abe nua ɖe wòle dzroyem xoxoxo hele vivim nam oa? Ke ne lɔlɔ̃ wu megatrɔ va o ɖe? Davi ƒe susu tɔtɔ le afi sia azɔ eye menya nu si wòagawɔ o. Mlɔeba la, eva ɖo kpe edzi bena Kwabena koe ate ŋu aɖo aɖaŋu na ye le esia me, eya ta yeadzɔe va se ɖe esime wòava. Trouble, ame si nye adzodalawo ƒe nunɔla dɔ eƒe gbesivi Destroyer be wòava de xa ɖe mɔ dzi na lɔlɔ̃ wu ayigbevi ƒoɖi ma ale be ne wòtrɔ gbɔna ko la, yewoagblẽ nu le eŋu. Senam na be eƒe dɔwɔlawo ƒo ƒu nuɖanuawo ale ame sia ame yi eƒe me. Eya hã ɖo ta aƒeme. Gake meɖo bo aɖeke hafi wòɖo ŋui be yevubolo hiã ye le aƒeme o. Etrɔ heɖo ta ablɔ gã si dzi yevubolodzralawo le la Ablɔga sia dzi tututu lɔlɔ̃ wu anɔ nuɖuɖu ƒlem le le gaƒoƒo ma me. Detsi vivi ŋutɔe hena zi ɖe eɖokui ŋu. Teƒe si wòle yevubolo la ƒlem le la nye teƒe si wòƒlenɛ lena gbe sia gbe ɖe ale si wònyo la ta. Ati si ɖo mumue doa go ɖe ya nu. Esi wònye lɔlɔ̃ wu gbɔ yiyi nɔ tame na Davi ta la, enɔ ŋku tsam mlamlamla kpɔ be yeakpɔe mahã. Esi lɔlɔ̃ wu ƒle eƒe ɖɔkunu vɔ, xexea fa be yeatrɔ kasia